Yaye mano wach mosete an adhi e kot. Adhi be kata kot be sani ok adhi. Omera to osiepni ni nyaka ne bi osies mosiepni ni bana nyaka no bi tindi chendo bwana. Nango. In gimoro samoro amora indiko types, indiko types. Oh eh. eh. Kawuono, kawuono ing'e ni en weekend nyaka igol types moko. Osiep osies. Eh? oze polise onyola imbe ngama lecho wabilo mako kwa mu madhaga ndawa mawinyo no madhaga ndawa no makisi eh? types mako jok monego bed ni e avoid eh. uh, kapok oromo December eh. type number one Uh, bende ina group be samaro gen time mm. nitie jomoko moonore ka magsi eh. mana itedo itedo chiemo mamit ndi eh. samoro en kata mana mse eh. mse moro musegomboru godo mabe eh, eh. un e long distance relationship eh. to en eh, ne, eh, a long distance en ng'ama ni mabor eh. koro imbi neno chance moro ni golnegi manie long no e long distance yeah, eh, distance no mm. yani mondo bed relationship moro ma ji ni machiegni koro eh kori kori kori kone ne ya ma mm. se bi mi chalo ne gimoro ma mete bwana ma nyathi ni chalo ne chiri ni chiri ni kai to bukre ni yara nyanya go le chiemo group ma golo nyanya e chiemo no ok wadwar gi at least jo kitungu jo kitungu ing'e ni gin ka gibede kitungu kanyo iwinjo ni eh. kodwaro mende no ni ogoya waya wao kamano gi nyanya ten kamano ma ok okete kitungu eh gin ok gionge story mang'eny to jo nyanya Moko be yudo kapok otedo ni ng'ato ng'ato kuongo chwako nyanya koro ka chi- te- tedogo. Nade? Chwako mapok koro nyanya. Ah, Och- o- o- Oboil. Ni koro ko- ni mano ok oted gi to to supu supu ok mineno. oted gi tomato bas kok odwa tedo gi nyanya. To koted gi tomato. But but ti- eh, tinde tinde in gi kisungu moko. Eh, kisungu. Ayie. Number 2. Namba to eh. Joma madho konge nyiri. Ah. Mago joma onego ya avoid kabisa. Konge- Joma madho konge no but konge nyiri ok ni konge nyiri nang'o. Eh, Ko- ko- Konge nyako to nyalo madho madho ing'e ni ma boss lady to sana sana gin ok gidwa ni gimadho yo ma Eh, eh, ma boss lady, eh. ma boss lady ok dwa ka walo Eh. en modwa ni eh, ko- koteri aot to gino nie bill. bille. Eh, Mano sawa dhano ok rom. dhano ok rom. Man to sawa. Joma madho konge nyiri mwawuoye gin joma pondo ma madho gi- gi- ma- ma- maneno ka madho guarana kanyo go. jogwarana ma taska seda taska lae jomadho konge nyirigo savan iyudo kodimbore ni, ni, ni samoro en kata mana enginia moro to dimbore madho savan ariyo Gi- gi- gino mit ni donge Eh, Eh, ma- joma madho konge nyirigo. bwana gine chambacha gicho to chal kata kong'o eto ok en kong'o Mano. Amarola. Amarola. Mm. en en yogat moro modugo twistie e omera nyulo twistie wi en yogat moro ma wi amarula no be chenki kuodo go wi omera aneno mana kikawe gicho kol ka macha ya we walo gi walo ma nono wadhi e number 3 type number 3 mar jok ma ok wadwa eh mine gi avoid this year mm. nitie jomoko ka ma magsi mm. ngato ng'ato rudho o- in fact ok oluokre Mm. to lake to rudho sete excuse ok kata ni pi tin Eh. pito pito ng'eny pito samoro bedo kata ka en ga ot malich kata ex ne ne jo nonse yanye mong'isi ni wi wi motimo pino ni nyake wiye tiwinjo ka ex kusi mogolo Eh. ni ni en ni en oluoro ga mana lonyore e mbele lonyore duke mbele ne ni mane gima tame luok Avoid those people. Eh. Number four. Number four. Eh. Jomusi kumena magzi. Mm. Jomusi kumena ma to tingo nyaka otingo ji mang'eny. Eh. Jomusi ko ni in gi line mara ya tela guchi ni wawuo. Line de ya tel. Onyuli chama bwana. Achama nade. No siko nango. Jomusi ko ni ande. ni ni ni ni ni gilan ma be in fact ka in nyako ni ng'ato penji ni ni gilan ma lete luwo Mm. red flag mana kaka lain gi nombe lain yo ya tele da ma yin kala gre daga dia green green la green light Dige green flag. Number five. Na- ah, ah, Mm. number 5 to weri go Oh. en ok luonge matek kamani wache mos nikech ok dwaga ni jowinj nikech en kama ji dhiye josemina ah. group moro ni kane jo semina eh, eh. gin semindgi yudre mana end month weekend owuok nodhi e semina ma samoro be jaode go ne oriti eh. mopango lepe nini kare we nodhi mabor to ni eh. mana ka iyudo ayuda ne en mana round kanyo ero kodi ing'e ni dho kiwinjo kidhi winjo mbaka eh. ni ng'ane gi naneno mana konindo jibuti inyalo wacho ni ah, ah. kata ne ginindo Kampala iwacho ni ah jogo ni mabor adier Mm. semina moro ne gidhi kare se- seminde mineno dhieno to seminde nosegochuni Mm. mose mo- mo- mo- mose book room number 4 Botswana ginindo Botswana to gin mana kayole Jameson ka bwana ma Mak- makisi Eh. A- a- a- awinjo ni awinjo ni sani bwana jogo wacho ni jogo wacho ni i- i- idwa idwa riemb ji eh plot ka Ah, ok nok dwa riemb ji hmm? ni ni ng'iyo mana joma onge mon oh. mm. ema ni kwano joma onge mon ato ato to nanyiso jogo ni this by December mm. to wa organize bana adwa adwa donje gine adwa donje chama moro mm. mache kama dhi yude pesa kasa kasa yudo pesa tadhi nyumba nyumba direct kana ngina dwa najipanga maana hiki mose tamaga kwa lakini lakini dhako to kabiro tunakobeneza eh dongina dwa pesa mali mana mali Ah, en gima affordable mana siling siling but wan ji million an makwongo chame an mikwongo miyago makisiana